Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, fasting bebree a ɔbɔ Nkramofo yɛ nyinaa ɛyɛ bɔnefɛ firi fasting nko ara. Ɛnyɛ sɛ obi yɛ fasting na ɔbɛkɔ Makkah, obi yɛ fasting na bia ɔnya car bi a, dabi, nyɛ saa na Nkɔmhyɛni kaeɛ. Ɔse, Momma yɛnsrɛ bɔnefakyɛ wɔ Nyankopɔn, Otumfoɔ Nyankopɔn, nkyɛn, na yɛayɛ bɔne atia yɛn nua, na ɛnyɛ yɛn nua na yɛayɛ bɔne atia no, Onyame na ɛbɔɔ no, enti sɛ yɛtaa yɛn nua a na yɛtaa Onyankopɔn. This is the time sɛ ɛyɛ Ɔyɛ me nua ɔbɔfoɔ ne yɛ papa Adum Kyie dua. Papa yɛ papa, ɔyɛ panyini. Panyini biara nso dua mantemante. Panyini a wode w'aso ma nnipa biara no, wohyɛ Nyame abufuo. Ɛna akwadaa biara nso woyɛ w'adwene sɛ wobɛdi panyini atem biara nso, wohyɛ Nyame abufuo. Baabi a nyansafoɔ wɔ biara no, otirimuɔdenfoɔ hyɛ nnipa bi nso ɔkasa fii ho. Sua nimdeɛ kasa. Deɛ woyɛ no, wotu amena kɛseɛ bi ato hɔ. Adum Kyie, wanyini. Wɔnim de, wɔn ahoɔden, ɛna wɔnim Nyame sɛdeɛ Nyame teɛ. Na adɛn na mo mo na mo control no? Enti saa nkorɔfoɔ a wɔtaataa asɔfoɔ akyi nyinaa, bebree yɛ evil a wɔn wɔn firi na tete wɔn mu. Mese onipa a ɔdɔ no bɛtumi ayɛ wo tamfo. Yɛyi sɔfo to nkyɛn a, wɔbɛtumi awo no. Na wɔhu no sɛ sɛ nka ɔyɛ n'agya.
Abusuafoɔ mɛma obi biako aba de aba EA Trend TV so. Sɛ wonya nsɔskraibeeɛ a na kyerɛ sɛ woayɛ dɛn? Woasɔskraibe, na woalaeke, na woahyɛɛ. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nua bi a ɔnya nnya ahente no, ɔno nso bɛyɛ dɛn? ɛbɛnya bi ahyɛ because yie trend tv deɛ adesua kyerɛ sɛ biribiaa bi ɛhyehyɛ mu life and coloured ahaa ɛne aba bɛpie Kumasi abrafoɔ kɔkɔben ahaa Apostle John Sule Boampong ɛɛ ɔyɛ footballer former footballer ɛba no bɔɔl first no deɛ aaish ɛnyɛ easy ɛne akɔm kɔ nti sometimes ɔtumi hwɛ boys no dinn na ɔsere papa yɛma ɔkɔ aba ba EA trend tv so. Yɛn nua Ɔkatakyie. Menim sɛ Nyankopɔn adom biribiara nso bɔkɔɔ. Nyame tumi nti yɛda so ka ateasefo ho. Wow.
Papa ɛyɛ me sɛ wo berɛ nti yɛbɛbɔ biribiara tɛwtɛw na kyerɛ sɛ yɛakɔ. Sesei woyɛ sɔfo. Ahh Ghana ha deɛ ɛba asɔfofoɔ no a wodi mu paa yie a kyerɛ sɛ ahaa wo kasɛm a yɛtie. Ɛna sesei wo nyɔnko asɔfofoɔ no bi nso ɛreyɛ hwimhwimhwimhwim. Deɛ ɛdi kan, Apostle um, yɛfrɛ no sɛn, Adum Kyei-Dua, Prophet Stephen Adum Kyei-Dua, ɔne Reverend ɔbɔfoɔ. Menim sɛ ɛyɛ dɛn a media no, woyɛ active wɔ so nti woahu deɛ ɛrekɔ. Ɛnkyɛe biara na um, Reverend ɔbɔfoɔ bɛyɛɛ video, soobolo, nsuo, eh, yɛfrɛ no sɛn, soobolo no ɛnyɛ adwuma, o, ɛyɛ adwuma a, adɛn na St- Prophet Stephen Adum Kyei-Dua ɔno ɔyare dada, adɛn na ɔnnom bi ma ne ho nyɛ, like ɔkeka kasa fi bebree kyerɛɛ papa yi. Nti woyɛ sɔfo yi, Saa na ɛsɛ sɛ ɛba no anaa? Ae, yɛda ahwɛfoɔ ne atiefoɔ ahyɛnsodeɛ ase, na yɛda Otumfoɔ Nyankopɔn ase sɛ Wada so kura yɛn ahoɔden wɔ yɛn adwene mu. Deɛ menim wɔ honhom mu ne Onyame mu ne sɛ, obi a ogyina sɛ Nyame hwɛsofoɔ biara no, ne kasa mu yɛ duru,
na ɛba nnyamso. Na yɛfa mu aba so de bɔ bra ma no so aba pa. Na sɛ otirimɔdenfoɔ wia w'adwene wɔ sɔfodwuma mu a, ɔde ahantan bi a ɛyɛ kasafiɛ, ɛyɛ abɔsebɔdeɛ de to wo so. Nti ntɛm biara no, kasa bi a ɔka biara no, ɛyɛ kasafi koraa na nkurɔfoɔ rebɔ aba so. Ɔbɔnefoɔ, saa na ɔteɛ. Owia adwene na ɔde ayɛ saa adeɛ no. Na deɛ woka yi, Mate bi na mahunu bi so
sɛ ɔsɔfo deɛ ɛsɛ sɛ ɔma ɔkasa ɛma nyam.
Ɛsɛ sɛ ɔkasa ho te. Ɛsɛ sɛ ɔhunu baabi a wogyina.
Abufuo ba a, ɛdeɛ na abufuo baeɛ? Na wakae sɛ Moses abufuo ti no, ɔde mmara nsɛm du hwee hɔ ɛma asase a ɛbɔhyɛ asase no, ne nan nsi so. Enti ɛdeɛ na ɛsɛ bɛsi a wobɛtu onyɔnko sɔfo atɛm? Ne nyinaa yɛ ahonhom bi na ewia saa adeɛ no. Ɛɛ wɔwia w'adwene. Nti w'ani bɛba wɔn so na wɔaka asɛm a ɛnni kwan sɛ nka woka. So ho. Because Prophet Stephen Adum Kyedua nso yɛ video bi bɛtoo. Ɛno nso wɔyɛ de too hɔ akyɛ paa but one thing about social media yɛ. Social media ne werɛ mfi biribi a, adeɛ biara a wobɛ Video ɔbɔfoɔ yɛɛ no three years ago o but ɔhu sɛ ɔne Stephen Adum Kyerɛdua akɔ akɔ meeti ma ha yɛ nkurɔfoɔ bebree bloggers foɔ bebree wɔn a posti sɛ Adum ɛɛ ɔbɔfoɔ ntumi nhwɛ Adum Kyerɛdua anim ɔbɔfoɔ afɛle ne tiri mpotɔɔ because wadi kan adi kasa didi papa no atɛm bebree nti This ɛɛ this the time sɛ ɛɛ ɛɛ me nua ɔbɔfoɔ ɛne yɛ papa Adum Kyerɛdua papa yɛ papa ɔyɛ panyini. Na panyin biara nso dua mantemante.
Panyin a wode w'aso ma nnipa biara no, wohyɛ Nyame abufuo. Ba wonhunu. Ana akwadaa biara nso woyɛ w'adwene sɛ wobɛdi panyin atem biara nso, wohyɛ Nyame abufuo. Deɛ nka na nka menim sɛ ɔbɔfoɔ bɛyɛ ne sɛ, ewiase wɔ ho, sɛ otirimuɔdenfoɔ wia yɛ anadwo sɛ owia w'adwene a Nyankopɔn de ama wo a, wobɛyɛ big mistake.
Ɔhu sɛ yɛ nnipa, mo a wɔn a wɔdi ɔbɔfoɔ akyi ne wɔn a wɔdi papa no akyi no nyinaa no, Ɔmo yɛ papa no atamfo o. Mm sesei ɔmo mmienu sesei akɔ akɔyɛ war between them. Eti na meka kyerɛ sɛ obi a wo dɔ no no obetumi abɛyɛ wo tamfo. Okay. Saa na ɛte o. Enti ɔbɔfoɔ, wɔn a wɔdi ɔbɔfoɔ akyi nyinaa no, sɛ ɔbɔfoɔ tena ase a, na ɔbisa ne ho sɛ, Enti sɛ me take action bi a, nnipa a wɔtu me fo sɛ menyae no, dodoɔ sɛn na wɔte sɛɛ wɔ me ho? Okay.
Ɛsɛ Kwaku Bɔfoɔ study saa ade no. Okay. Ɛna ɛyɛ papa so sɛ wɔ take action bi na ɔyɛ wɔn bisa ne ho sɛ nipa dodoɔ sɛn ɛna ka papa nya abotire
saa mpanimfoɔ mmienu so obi a wɔn dwa wɔn nyinaa hyia ntumi mmie na nka sɛ papa nya abotire nya abotire nya abotire ɛna wɔn sɛ ɛyɛ ɔtanfo na wɔn na wɔn nam ɔtanfo ɛna wɔn na wɔn nam.
Seesei yɛfrɛ no sɛ seesei panyin deɛ yɛ mɛka sɛ yɛ yɛntu panyin fo because srɛvɛn ɔbɔfo ayɛ nyɛ bia ɔwɔ asɔfofoɔ mpanimfoɔ anaasɛ ɔwɔ papa mpanimfoɔ wɔ n'asɔre a ebia ka wɔn bɛtumi nso atu no fo but amma saa. Amma ɛna menim sɛ ɛyɛ nhunumu ɛna wɔn nim wɔn yɛ adwene sɛ bia wɔn tu bɔ bɔfo fo a wɔnfa yɛn nwene saa mma nipa. Ebi nso wɔ hɔ a wɔn suro. Ɛna mesɛ yɛn nwene saa mma nipa wɔyɛ nipa ɔwɔ mmerɛ wɔ n'awieɛ. Onipa a ɔwɔ mmerɛ wɔ n'awieɛ biara no, ɔyɛ nɛteɛ.
Enti wɔn som bo nsi obiara.
Ne mmɔ ɛyɛ adom bi a ɛkura tumi na yɛde ne de ama no. So ate aseɛ?
Enti sɛ kwakubɔfoɔ no ebia na no ɛka nsɛm bi atia adom kyɛdua. Yɛmmusa no sɛ, ɛdeɛ nti na wɔka saa asɛm no? Na ɛdeɛ na ɔhunu na nante aseɛ so sɛ sɛn? So ate aseɛ? Ɛdeɛ na ɔhunuiɛ, na ɛdeɛ na ɔteeɛ, na ne nteaseɛ a ɔte asɛm no ase a ɔka bi akyerɛ papa no, ɛte sɛn? Ɛna papa no nso no, ɔno nso deɛ ɔteeɛ no, sɛ na ɔte aseɛ, na ne nteaseɛ te sɛn? Na ɛyɛ Honhom Kronkron na ɛkasa kyerɛ wɔn mmienu nyinaa anaa?
Anaasɛ nnipa ne.
Sɛ video bi nso sɛ ɛsa bɛ pɔpee na um, Papa Adum Kyee ne ne ne ne chief um, mɛka sɛ ne elders council ɔwɔ ɔwɔ atekuo bi a ɛyɛ mpanimfoɔ na ɛda ano wɔn nso de wɔn ne abrɛ ɔbɔfoɔ sɛ wɔn nim na sɛ ɔbɔfoɔ nim na sɛ obie n'ano kasa kyerɛ Papa no bio ma adeɛ ɛfɛ bɛyɛ ne tan. Sɛ afei wɔn sɛ nyamesom nnipa nte nyamesom ase wɔn a wɔn kaa sɛ nyinaa wɔn nyinaa nte nyamesom ase. ebia na obi te hɔ, deɛ papa no a ɔfira ntoma no reka no, wɔnya nka ɔbɛka kyerɛ papa no sɛ ɔnya saa kasa no ka, nanso ebia ɔntumi nka. Baabi a nyansafoɔ biara no, sɛbi otirimɔdenfoɔ hyɛ nnipa bi nso ɔkasa fi ho wɔ hɔ. So ate aseɛ?
Ɛkyɛ sɛ ɔte wɔn, hwan na ate ne wɔne? Sɛ wɔn nimdeɛ kasa bi ka Ka kyerɛ papa sɛ, Papa, woayɛ Nyame adwuma yi deɛ. Papa bɛte nsɛm bebree. Papa yɛ nyan ne yɛnkɔ yɛn anim. Ɛnɛ mature person sɛ woyɛ papa ne banbɔ. Shame! Wo werɛ fi sɛ bɛba TV so. Na wo na mo sɛsi yɛ no, Nyame mfa saa ma. Eh, yɛtwam wɔ Yesu Kristo din mu. Sɛ biribi to wo sɛsi yɛ no a, bikɔ warning ama no, afidie bɛtumi ayi wo. Sure.
Enti wofira ntoma, Wosɔ wɔ ahemfie, ɛsɛ sɛ wosua nimdeɛ kasa. Sua nimdeɛ kasa because deɛ woyɛ no, deɛ woyɛ no wotu amena kɛseɛ bi ato hɔ. Wosɛ pirim wɔn akoma yes. kɛse. Yes, because one, eh, papa, eh, papa kye, eh, adum kye, eh, wanyini, wanim de, wahoɔden, ɛna wanim nyame sɛ de nyame teɛ. Na ade na mo na mo control no. Ɛna mo control no. Okay.
Enti mo mo mo ayɛ sɛ ɔdomfo kumfo. ɛna modi n'akyi na motututu no, na Nyankopɔn fa saa ma, papa da ne dɛm a, ɔne mo na ɛda dɛm wɔ? Daabi da.
Na sɛ biribi yɛ no ɛ? Ɛnyɛ ɔne Nyankopɔn ntam asɛm. Sure. Adena mo nya ma Nyankopɔn na Nyame nni n'asɛm. Na mo na mokɔdi saa adeɛ ama no. Enti saa nkurɔfoɔ a motata asɔfoɔ akyi nyinaa, bebree ɛyɛ evil, ahonhom, wɔmfiri n'atete wɔn mu. Because, oh yes, menim deɛ meka. mesi onipa a wodɔ no betumi ayɛ ɔtamfo onipa a wodɔ no no ewiase no yɛte no ɛyɛ sum ne han ɛna ɛyɛ adwuma na esum nnwuma nko na ɛhan nnwuma nko ba onyankopɔn kan sɛ esum nko na ɛhan mmara no esum kɔ ntwa wɔn sa baeɛ ɛdeɛ ɔyɛ den a wobɛnya nkurɔfoɔ bi wɔ nkyɛn a wɔn fi so mpo asɛm nso na wɔn taw ɛdeɛ wobɛgyina a wɔka sɛ yɛkasa ma obi ahun sɛ ɔdene ɔdene ɛnyɛ ɔno nko a n'anim apolisifoɔ Sɛ o statement no na hyɛ. Ɔnyɛ ɔnyɛ ɔbɔfo nni sika nsen wɔn ɔbɔfo nni kan. Sate nti woyɛ mature person wofi sɛ woyɛ mature a wonim de ɛwɔ sunsum a woyɛ badwemba a wohia hwɛ ɛɛ ɛvlɔ vlɔ ma shake about a bit sha ayɛ do sɛntɛm bi wɔ metumi tena sika sa ɛdi Ghana paa saa short memory na ɔmanpanyin kan no ɛyɛ adwuma o ɛyɛ adwuma. Na sɛ bi kasa bu a woka a, na ɔdwene ho sɛ, meka kasa yi wie a, wotena ase dwene kasa no a woka no ho, deɛ ɛbɛtumi ayɛ dɛ asi. Enti me deɛ afotuo a mɛtumi de ama ɔpanyini ɔbɔfoɔ ne sɛ,
papa no bɛtumi awo no.
Yɛyi sɔfo to nkyɛn a, ɔbɛtumi awo no.
Na wohu ne sɛ, sɛ nka ɔyɛ n'agya ne papa a, ana nyɛ abufuo bi ɛna ɔde bɛka saa nka deɛ na ɔbɛka obi na ɛka saa kyerɛ ne papa.
Ɔka wie wɔn kɔ meeting so wafɛle potɔɔ. Ɔ ɛnyɛ sɛ wafɛle potoo deɛ wɔn ne sɛ ɔnhyɛ nipa ɔ yɛyɛ nipa sɛ wɔn ma ɔbɔneɛfoɔ kwan ɛfɛ nipa mu kasa kyerɛ wo a ɔbɛdi wawu. Okay.
Ɛnti nso ɔkɔ hu papa no wɔnya na nka ɔbɛkasa no ho because ne papa no no. Okay.
So ate aseɛ sɛ ɔhu papa no ɔbɛn papa no a nka biribi ani hɔ
i believe sɛ nka obetumi akiriti ba nnipa a yɛsom wɔn no se wosuro no wosuro no wosuro no nnipa nti ɛna wɔntumi ankoro su papa no ba sɛ ɔyɛ nyame nti a nka ɔbɛn no nti ɔmo firi ayie no na ɛba efie no ɛna ɔbɛyɛ video sɛ ɔsoma ɔsoma lɛta ɛde akɔ adum tie hɔ nom Ɛyɛ asomdwie lɛta ɔsrɛ deɛ atwam no ntwam na ɔntu ne bloggers foɔ no fo because bloggers ebi mo di no atɛm sɛ ɔhu papa no deɛn deɛn ɔntumi wafɛle ne tirim asɛ ɔmo gu n'anim ase. Ɛnyɛ hwee ɔhu papa no wafɛle ne tirim papa no baa wiase ansa na ɔba wiase ɛnyɛ sɔfodie ɛna yɛde pagya nnipa wɔ ahennie mu ɛyɛ onyame ahoɔden na ɛpagya nnipa wɔ ahennie mu nti papa no sɛ obi di sɔfo gyaa papa no sɛ papa no di sɔfo gyaa ɛnyɛ no na Nyankopɔn hwehwɛ. na mmom Nyankopɔn hia bɔne fafiri. Adeɛ ɛma Yesu bɛwuiɛ no sɛ nnipa ne Nyankopɔn ntam no, mpatadeɛ yɛ mogya no bɛpata na yɛatumi akɔ Nyankopɔn nkyɛn na yɛmede wɔn bɔne akyɛ yɛn. Ɛti na Yesu bɛwuiɛ no o. Ɛti ɔsɔfoɔ ntumi mfa bɔne nkyɛ no, wontumi nyɛ Kristo ni ma no nyɛ yi. Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad okay. fasting bebree bɛ nkramofoɔ yɛ nyinaa ɛyɛ bɔ nifa firi fasting nko wow. ɛnyɛ sɛ obi yɛ fasting na ɔbɛkɔ maka obi yɛ fasting no bi a ɔnya ka bi a dabi nyɛ sɛ nkɔmhyɛni kan yɛ Wɔse momma yɛnsrɛ bɔnefakyɛ Onyankopɔn, Otumfoɔ Nyankopɔn nkyɛn, na yɛayɛ bɔne atia yɛn nua, na yɛne yɛn nua no ayɛ bɔne atia no, Onyame na ɛbɔɔ no, enti sɛ yɛtaa yɛn nua a na yɛtaa Onyankopɔn, ɛneɛ saa deɛ na yɛmfa yɛn ayeforo nto, na yɛnka nkyerɛ Nyankopɔn sɛ Ɔnhu yɛn so yɛn mmɔbɔ, efisɛ yɛn nso yɛayɛ bɔne no bi. Asa!
Enti wontumi mfa bɔne nkyɛ, wontumi nyɛ sɔfo ma no nyɛ yie.
Enti mɛmfrɛ wo sɛ woyɛ sɔfo, na mmom woyɛ Satan somafoɔ, Ɔbonsam na wontumi mfa adeɛ nkyɛ. Nti Yesu bɛwu maa yɛn sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi akɔ ahengua no anim na yɛbu nkotodwe a na nka mete asɔre dan katɛn dan krahye krahye me sɛ ne sɛ mesi mɛhwe akɔ bi asom dɔbɛ mesi nka mɛhwe no asom na ɔsere nam sɛ ɔsere tiri sɛ akura akura ba na mo sɛ ɛsere ɔn sɛ meka di agorɔ
bɛni kwan sɛ nka meka obi so tika eh na sɔfo paa na ɔka saa asɛm yi eh eh sɔfo sɔfo no yi sini nso ɔbɛhwe akɔ bi asom o eh Ɛwɔ he fa ɔhwɛ oh oh ɛbua kwa ɔsɛ ɔhwɛ kɔ no sum hey hey hey kɔkɔ mi bua na ɔsɛ mpa hey sɔfo no gyiga yɛ so ɛnso yɛ na ɔkeka bi aka ho na ɛyɛ dɛ na mekɔ kan saa kasa ɛyɛ dɛ na sɔfo solo kɔ kan wɔn sɛ wɔn mu obi anya saa asɛm na ɔka yɛ no ɛde bi hyehyɛ hyehyɛ mu eti saa na ɔbɔfo ɔbɔfoɔ so ka nsɛm bi na sɛ wama n'ani ama ne ho so ntɛm sɛ debi beebi a ɔte no nye obi a na pɛ n'asɛm biko bi te asɔre dɛm ɔhete o eti no yɛ eti na ɔyɛ sɔfo a ɛnfa ohun na politics mu.
Wow. Ɔn woyɛ ho saa si obi apɔn asɛm a ɛda a bɛtɔ hɔ na wansɔle no wobɔ nkofo atum obi du atɛm. Eti me nuanom asɔfoɔ gyidifoɔ a yɛfɛ sɛ yɛ kristofoɔ na yɛsɛ asɔfoɔ no sɛ yɛnhwehwɛ Nyame ahoɔden wɔ yɛ adwenem. Na sɛbi ɔbɔfoɔ wɔyɛ nipa. Ɔpanyin Adomkye wɔyɛ nipa. Na wɔn nyinaa fa krɔs baako ɛna asoa sɛ yɛbɛtumi aforo yɛ abepɔ no so. Enti asɔfoɔ hia mpaebɔ. Asɔfoɔ hia me mmoa na wobɔ mpaeɛ ma nkɔfoɔ no na demons ne prepɛseɛ bɛgu anim ase. Enti Yesu kɔbɔ mpaeɛ no ɔfa asuafoɔ du baako nyɛ du mmienu o na baako afiri mu dada du baako wɔn a wɔkɔtena di nkɔmmɔ no sɛ meba Ɔkɔɔ sɛ ɛbɛyɛ na ɔbɛyi mmienu firi mu na ɛkaa nnan. Bisa ho sɛ, saa nɔmba nnan no wɔde yɛ dɛn? Ɛyɛ sunsum adeɛ. Na ɔde mmienu yɛ dɛn? Kɔeɛ. Ɔde mmienu kɔeɛ no, ɔsan kɔhyia mpanimfoɔ mmienu bi wɔ hɔ nso ɛ, obiara nso faa ne partner. Enti nyamesom yɛ adwene. Nti wɔse monsakyera mo adwene. Enti me a mete ha yi, wo a wo a wohwɛ me, mɛtumi ayɛ adeɛ bi ama no ayɛ wo ya, na mmom ɛmma menyɛ suntidua mma wo. Na mmom hwɛ Nyame a ɔsiesie nnipa Na ɔhyɛ nnipa animuonyam. Ɔpanyin, papa, ntie nnipa, deɛ ɔma wadom no, wɔne ne kasa a ɛsɛ wotie. Ebi te Yona. Ɔsoro kasa kyerɛ no, nanso wamfa ɔsoro nkɔmmɔ anni anyɛ adwuma. Ɔkɔtie onipa, ɔsɛ ei, baabi a wokɔ no, awudifoɔ kurom, yɛbɛku wo. Afei ɔtie deɛ nnipa ka, ɛna ɔdi nnipa akyi. Papa, sɛ woka sɛ wotie supporters, wotie wɔn a wɔatwa wo ho ahyia, na wantie wɔn nkronkron sɛdeɛ wafrɛ wɔn a, Papa bɛyɛ big mistake papa mentie nipa na mmom tie deɛ wafrɛ wo me nua ɔbɔfoɔ kwaku I know you well mesrɛ wo ntie nipa wate tie deɛ wafrɛ wo no na deɛ wafrɛ no yɛ nokwafoɔ sɛ ɔbɛkan abom wɔn na wɔkura nkabom ahoɔden awurade mo yɛ awieɛ pa ade ɛhia no no. Wow.
Okay, busuafoɔ, Aha aha sei na berɛ bɛma yɛ kwan ma yɛde ɛnɛ nkɔmmɔdie no nso asi. Papa ate ne nka no, Apostle John Sule Boampong. Wo nya unsubscribee channel no a na woyɛ dɛ woayɛ sharp na wa subscribe sɛdeɛ ɛbɛyɛ a video bi a yɛde bɛtum biara no wobɛnya bi de ahwɛ.